D'un petaire salop, vau vos contar l'istòira, a mon esgar sustot n'aguèss pas de colèra. Vòle vos avertir per que vos faches pas, alandatz las aurelhas e tapatz vos lo nas. Un òme un jour d'agost, l'escobilh sus l'esquina, montava doçoment en faguent trista mina la travèrsa que va de Lodèva a Somon. Benhor de Picacinc, quand sieguèt en Samon, s'arrestèt sufocat se'n bolegar de plaça. Cèrtas devió sofrir, car fasió una grimaça que se'n voler mentir vos fasió mal pensar. Dins sas bragas quicòns se l'ai devió passar. Per minuta dos còps sa figura chanjava, un malinteriu sen dubte lo ronjava, car s'entortibilhava e metió per moments una man sus son ventre e l'autre al fond del rens. Belèu s'èra purjat, mas sabió la maganha, se serió pas geinat. Èra en plata campanha, donqu'èra quicòm mai ont lo besió forçar, se'n podé far jamai çò qu'aurió volgut far. Furiós de véncer pas lo mal que lo domina, reprenguèt son camí e sa mitzanta mina. Cinc minutas après, arribèt al contorn, de tant que sofrissió, s'usava com un gorg. Vei venir de son nom tres fennas, tres latchairas. Arribaban en parlant, las fenas son barjairas. Nòstre òme se diguèt d'un ton presque joiós, Crese que lo bon Dieu m'envia de secús! Una idèia sul còp travèrsa sa cervèla, Per me plaçola ja, l'ocasion es ben bèla! Quant a faire un trabalh ont pòt pas arribar, jo pas ges de vergonha a se faire ajudar. Abisèt un abric dejós una muralha, Pausèt la sac al sol pròche d'una brossària. Se i metèt dessús, quand sieguèt alonjat, se metèt a tremblar com un flòc de salat. L'òme devió sofrir d'una fòrta colica. Anausava los rens coma nòstra borica quand li gratam lo carastèl. D'aquel moment, las fenas de Somon arribèron en parlèn. Vegent un òme aquí dins aquela postura, pausant vite lo lach, Qu'ana trista figura! diguèt una. Mon Diu! Sembla que va morir! Fennas! Despechem-nos! Nos lo cal securir! Mariana, pren un braç, pren l'autra Batistina, ieu passarai detràs, li sostendrai l'esquina.

Quand siguèt pla postat, las dos ancas tibadas, s'apuèja fortament e dins dos esguishadas la en s'un escureissat un pè talament gròs lo padís l'entendèt de la vinha de Cròs. Ai! Soi tot solatjat! Mercé, mercé, pecaire! Benio entraversat Cresio pas de lo faire. Sufrisio com un fòl, desempioi lo matís, e sens vòstre secús, encara serio aquís. Vos remercie plan. Anas! sale petaire! Se n'avètz pas cagat, se'n manca pas de gaire. Pudís com un rabàs. Fennas! Anèn-nos! Abandonèi sul còp aquel sale foirós! Per malur, Lo camí se trapa en dabalada. Una lachaira vei sa botelha boidada. Podètz pensar d'aisís qu'an e pichòt trabalh. Mas aiçò nòstre amic se passa pas antal. Petas tant que voldrètz, anas, dins la camisa, mas almens pagas me molatge, ma marchandisa. De qué me demandatz que vos pague lo latge? Me calho quita sol, sai que l'aurió ben fach. I aurió mès mai de temps, mas ambe de paciença serió vengut al but de tota ma sofrença. Vos remercie pla de m'abure ajudat, mas calho pas venir, vos ai pas comandat. Las femnas de Somon se vegen badinadas, li digueron de tot, se n'anèron enraujadas, e l'òme qu'avió fach aquel bèl còp d'esclòp, lor cridava d'en aut. Mercé! Un autre còp, se l'ocasion o fa, rendrai lo recipròque. Se n'ai fach un salòp, farai l'autre pus pròpre. E se n'anèt alòr, tot joiós e content, urós d'abure fach sortir un tan grós ben. Lo nom d'aquel farsur te n'ai pas a lo dire, lo deminas portant car vos bese sorire. Ma fe lo nome pas, mas sachas cependent qu'es d'aqueste país e qu'es un mieu parent.